he started with something ɔ starte yɛ biribi ɔtu so nyinaa anka ɔba bɛ complete no but for some we don't know yɛ ni bia si. for how long now. for like three months.
yeah for like three months now from February yes for like three months ni yɛ full contractor na ɔma yɛ. ɔnfa mu kɔɔ wɔn anaasɛ communication. sisi akora deɛ friend kora yɛ nya no. ne fun edum switch off. ɛkɔ but ɔnfa.
serious. that is our problem here.

Okay, na anka project wei no anka eh, duration no na anka time bɛn na yɛ expect sɛ anka bɛyɛ handover. Handover no kora yɛayɛ.
Moayɛ dada okay. Yɛayɛ handover dada.
Oh, okay. Ɛna meka sɛ project after every project no biara no wɔyɛ handover yɛ. You have six months as a defense liability period. Mm. And within that six months, if there are any issues on the building now, the contractor will come back to do it. So that is what we are experiencing now. Okay. So right now no.

Na sukuu yi, baabi a ɛwɔ sisi a yɛ new site a sukuu no ɛɛ district campus no wɔ kurom. Na esiane sɛ sukuu no anim a na ɛkɔ nti no, aban no ama yɛn asase sɛ yɛn relocate to new site. Nti ɛha yɛ new site a nyame yɛ adom a afe yi ɛsɛ sukuu no nyinaa move anaasɛ first year foɔ no ɛmove ba ha no mu.
Na yɛhwɛ state of the building no ɛba ne sɛn na abɛsi. Uh, blog yɛ classroom blog na uh, contractor ne si wie mo hand over to the municipal assembly na mo nam sɛ um, wo hand over na there's a period bi a ɛyɛ sɛ wɔhwɛ sɛ biribiara nsi a na officially na sɛ wɔwie w'adwuma but it's unfortunate sɛ six months na nso na nsu kɛse bi tɔ on the february 10 february ɛna nsu no tɔe, ɛna dan no so tui. Ɛyi ne nyinaa ntu, baa ɛsɛ na ɛsi tui no na ɛsɛ consultant no hwɛ na wotu so na wɔyɛ no yiye because ɛyɛ affect the other side no. Nti contractor no bɛtu so nyinaa na ɔde nnua bɛgu so ɛfiri ɛno akyi bɛsi nnɛ. Headmistress frɛ no, eh, consultant frɛ no, government officials frɛ no ne phone, obiara report sɛ ɔmfa. besi nnɛ a yɛgyina mu sisi ha yi. Nti as ɛɛ eh, assembly man man na wɔwɔ ase no eh, de anamontuo bɛyɛ na wɔn nso etu because three months na wɔn fa wɔn fa na obiara nso te hɔ na sɛ yɛsi wɔn fa a na dɛn na yɛ pa akyerɛ. Ɛɛ eh, mɛ luckily no mesan yɛ staff ɛwɔ sukuu mu hɔ meyɛ adwuma wɔ hɔ nti headmistress movement bi a me ne na ɛkɔ mc ɛyɛ awɛ mc yaba ha mp yɛ awɛ ɛɛ yɛka no sɛn. eh, assembly engineer yɛne no na di nsa wɔ so na every day everything by ɔmo nso saa na mo na ɔmo nso fra ɔno nso mfa nti mo twɛn sɛ dan ne mu ngu ansa na mayɛ biribi ano ana mo na ayɛ tu no megye di sɛ yɛrɛ yɛyɛ ne tumi sɛ yɛbɛka so bi bɛbɔ so anaasɛ obi yɛ ne biribi ne nyinaa wɔ aban nsɛm anaasɛ consultant no na ɛbɛma fa na decision sɛ baabi a yɛadu no yɛmfa ma obi foforɔ no ntoa so wie the school no anaasɛ me assembly no deɛ Yɛnni saa tumi no sɛ yɛn na yɛsesa kɔntrata no anaasɛ biribi saa. Enti yɛn nyinaa, nea yɛbɛtumi ayɛ ara ne sɛ yɛdi yɛn akyi a yɛgu so frɛ consultant, yɛsɛ na wɔkasa, aban mu mpanimfoɔ, headmistress taa kɔ ministries de ɛho pictures ne ayi kɔ. Nti ɛnyɛ ho wɔn nyɛ ho hwee bɛsi nnɛ. Nti o final word. Final word ne sɛ baabi a edu no Sesei ara no, esiane sɛ New Sight blɔg a yɛasi ma yɛn nti no, this year first year foɔ no, yɛma yɛn nkwadaa bebree esiane sɛ wɔrebɛ starte from this sight. Ɛna form two foɔ nso wɔ fie sesei ara. Wɔabɛ replace form two foɔ no wɔ old sight hɔ. Esiane sɛ ɛsɛ sɛ wɔba ha ansa na form two foɔ no aba. Yɛayɛ saa a, form two foɔ no ba pɛ, congestion bɛba the existing campus hɔ. Nti Yɛsrɛ, yɛsrɛ papaapa sɛ ɛyɛ sɛ dan wei yɛtumi bɔ so na nkwadaa no fɔn first year fo no firi existing campus no na wɔn ba ha ansa na on the twenty six ose twenty fifth no fɔm two foɔ no aba ɛyɛ sɛ ansa bebree bɛba ɛyɛ sɛ ɛɛ ngye de sɛ mo afidie nso edu akyire paa aban mu mpanimfoɔ hwɛ obi biara hwɛ bi the stage of the ɛɛ eh, kra ɛɛ eh, school no sisi ano. Sɛ aban antu ne nan ansi fam na wanhwɛ a, nneɛma a ebesi wɔ existing campus no within a month to sɛ week no, ɛde nsɛm bebree bɛbɔ man yi mu. Meda mo ase. So meyɛ di sɛ baabi a egyina yi yɛ ɛkwan a wohwɛ me benkum so a kwan a etwa mu yi ɛkɔ Dodowa epie Madina ɛkɔ Accra straight. Saa na ɛkwan no te no saa na ɛte a kaa biara tumi fa so gye sɛ saloon cars na ntumi mfa so. Nti sɛ kwan wei aban aba aban aba aban biara bɛhwɛ nti sɛ kwan wei tumi da mu a ɛkɔ due akra anaasɛ madina gye di sɛ kuro yi nso ani bɛte anaasɛ nneɛma bebree bɛtumi akɔ so kurom ha saa kwan yi ara nso ɛlɛnketu aguape mampɔn ɛno nso ɛte sɛ yɛ a kaa biara bɛtumi afa so na mmom akɔyɛ sɛ ɛɛ municipal assembly nankasa no nneɛma a ɛka yi asabi asa assembly maa no anamɔtu papa biara ntumi ntu fa ɛɛ kwan yi ho Anamɔ a meka ne sɛ wobɛka ho asɛm engineers bɛba so every time baabi egyina na ne egyina. Wohwɛ me nifa so nso a ɛkɔ new site of Presbyterian Senior High Technical School na megye di sɛ mo a mohwɛ kwan no mahu. Nyame adom aban yi ama yɛ bus kɛseɛ paa bɛyɛ sɛ two weeks ago. Na wohwɛ kwan yi a, bus no ntumi nkɔ da. Nti bus no sisi a no, ɛwɔ existing campus hɔ a yɛde runne school no wɔ hɔ. But new site a paa deɛ, ɛntumi mma. Nti y'akwan Larteh as a whole no deɛ, y'akwan totally ɛyɛ zero. ɛyɛ zɛro koraa, yɛafɛm mo de ayɛ, yɛatu ho anammɔn, yɛatu ho anammɔn, yɛatu ho anammɔn, biribi biara amma. Enti nea yɛreka ne sɛ, Asa Assembly man no, obiara nnya me nkutoo mmɛyɛ. Yɛbɛorganase demonstration, serious one, demonstration, because akorɔkorɔ no yɛbɛba, yɛbɛba, yɛbɛba, adɔɔso. Nti sɛ yɛante ntasikoko ankyerɛ aban no a, yɛn Asa Assembly members no, nkurɔfo redi yɛn hwammɔ, yɛadi wɔn hwammɔ, asɛ nea yɛka sɛ yɛbɛyɛ no yɛntumi nyɛ. Nti ɔman no nyinaa bɛboa yɛn, community no, mmerante ne mmabaa, nananom nso, yɛabɔ wɔn amanneɛ dada. Yɛbɛyɛ demonstration akɔ municipal assembly hɔ na akɔpue aban mu ankasa wɔ Accra. Nti demonstration, ɛnkyɛ yɛde ɛho nkrataa bɛkɔ ɛɛ police station, baabi biara sɛ kɔ biara no, yɛde bɛkɔ, bɛma wɔn aso ate. Na demonstration ba nso a, wɔatumi abɛ capture na ɔman nyinaa ahu ɔhaw a yɛwɔ mu wɔ Larteh. Nti demonstration ɛbɛba so. Me manfo ayɛ ready sɛ demonstration no yɛnyɛ, nti yɛbɛyɛ nso, na kwan no, Lata kwan nyinaa asɛe. Mpamokyɛw, mom yɛnhwɛ biribi kakra sɛ Akuapem North Municipal Assembly no, yɛaka atia ɔnoa bebree mu. Yɛne ɔkrefoɔ bɔ ɔhye. Megye di sɛ mo adwuma a moyɛ nti monante bebree, moahu sɛnea ɔkre ayɛ. Wokɔ Juaben South, yɛne wɔn bɔ ɔhye wɔ Mile 50. wotra Akuapem North awura mu pɛ, wobɛhu sɛ ɛhɔ nso nsakrae aba. Woba sei a, Akuapem South, wotra Ɔbosom ase na wokɔ pɛ, wobɛhu sɛ woawura new, new ayi era mu. Wofiri yɛne Shaifoɔ nso bɔ hye wɔ Latɛ, Sehayi Kuma, Dodowa side hɔ. Wonya tra Latɛ na wodu hɔ pɛ, wobɛhu sɛ ɛhɔ nso yɛ kama. Na dɛn nti na Akuapem North nkutoo yɛ atɔ mu? Mean sɛ Akuapem North Assembly yɛ very weak from MC coordinator ɛne ɛɛ eh, ɛɛ eh, presiding ɛɛ eh, member wɔn nyinaa yɛ weak asɛ mi yɛ asɛm member na yɛ na wɔn yɛ adwuma they are weak nti nea yɛreka ne sɛ demonstration no yɛbɛyɛ mema wɔ example bi sɛ wofa koforodua kwan aa wobɛhu sɛ ɛnyɛ within the equipment of Hwɛ mango ase kwan asɛe from Lartɛ ɛɛ Lartɛ junction to Lartɛ to Ayikuma atete koraa dɛn nti na ɔkrɛ akɔ so ɛkwafam south akɔ so hyai ɛrekɔ so ɛɛ dwabin south ɛrekɔ so na yɛn a yɛhyɛ mfimfini asɛ ɛkwafam north yɛagye din ɛkwafamfoɔ ɛkwafamfoɔ o yɛwie ne sɛ kuro no ayɛ pɔtɔɔ Lartɛ entirely our road network Eh, very bad. Okay, aside o ha no say aside o kwan no school yeah. o problem bɛn na o na yɛn kɔ. Problem na ne sɛ mɛka mɛka yɛ akwan yɛ akwan nyɛ nti yɛ mma bibi bi papa biara ɛmma ɛmma kuro no mu sɛ akwan yɛ a obi bɛba na wabɛbie sɛ hotel bi o sɛ adwuma bi wɔyɛ bio akwan no nyɛ sɛ akwan no yɛn nso nsuo nso deɛ ɛno deɛ wɔn se ɛɛ pipeline sɛ breki breki ne dɛn yɛbu nsuo no a deɛ ɛbɛsen agu no yɛ bebree nti wɔn gu so a wɔn astate ɛlɛ eh, new pipes nti ɛno deɛ mi nfa nyɛ na wɔn yɛ no yɛ count on wɔn promises ne wɔn yɛ no nti yɛhwɛ edu baabi no so na wɔn sɛ wɔn agyae a na yɛn nso yɛ aka ho asɛm wɔn manfo nyinaa te. Okay.
Yo, yo, baabi a yɛgyina yɛ yɛ Salvation Army School. Ɛyɛ GHS Primary School combine. Na megye di sɛ baabi a mohwɛ a dan no so atu no, ɛyɛ baabi a na yɛ primary school. Bɛsa ne sɛ GHS a yɛde aba mu no, ɛhɔ no fɔnwanfoɔ no hyɛ hɔ GHS ɛso atu from that February 10th na PS yɛgya nsu saa da na na awɔ nsu tui gye di sɛ the necessary step school no ne assembly yɛtu ho anamɔ bebree as at now sɛnea ɛsi hu no effort biara ɛnya mbae wohwɛ m'akyiri ha a ɛdan wei a ɛso atu yi yɛ wɔn toilet wahwɛ the nature of the toilet a nkwadaa no yusu a ɛyɛ den Nkwapere North, yɛbɛkɔ so abɔ wɔn atia, biribiara ni hɔ no arepɔto a wɔbɛyɛ. Wɔbɛsoma yɛ abɛhwɛ, ba hwee mfiri mu mma, wɔbɛkasa kasa kasa ɛnsi. Wohwɛ bɛtiri ha, uncompleted building two, ɛno nso yɛ DHS three and two, two and three, one ɛwɔ soro ɛso atu no, ɛno nso baabi esi no, saa na esi ano, baabi ɛhɔ ara na ɛyɛ ɛɛ aka. Salvation asɔre no boɔ wɔn, community individuals ɛboɔ wɔn, na sɛ ɛkɔ aban no mu a, saa sukuu yi paa deɛ. aban no nhyɛ da ntu anamɔ biara mfa salvation school yi ho nti individual na ɛboa na ɛbɛsrɛ sɛ na school bɛn ayɛ almost four months four months to five months a nkwadaa no tim yɛkɔ mu sɛ nkwadaa no te dan no mu wɔn sua da nsuo nso tɔ late ha nsuo nso tɔ deɛ serious ɛsan sɛ ɛtɔ a ne nneɛma ebesi no ɛdɔɔso ɛna hwɛ na the nature of the school nkwadaa nso na ɛnam hɔ yi wɔn ti mu saa nsuo yi mu na pɛɛ sɛ master ho akyɛ no. ntikyafoɔ nyinaa ho akye no kyɛ wɔn nti mɛsrɛ mɛsrɛ nyanamɔ biara a mobɛtumi aboa yɛ biara ma laka issues especially saa school wei yɛ abandon school no akyɛ nti bɛsrɛ mo bebree sɛ salvation school ɛwɔ latɛ aban no mfa n'ani hwɛ ha na nkwalaa titirifoɔ wɔ abɛn mu nyinaa school no na nkɔmokɔ asɔre dan mu wɔ kurom ɛna yɛde baa ha nti ɛwɔ titirifoɔ ɔmayɛ mpanyimfoɔ mpanyimfoɔ nyinaa kɔ school wɔ salvation ɛwɔ latɛ ha yɛde baa hanom no sukuu biara a ɛyɛ sɛ ɛkɔ aban mu a kuro no amoa no aban no mfi sɛ latɛnkwa na ɛte sɛ adono yɛda mo ase